Tuzing ah kan dihlak tein thazaang kan i lak ṭi dingah sam, zan le hleikua, reinak, zan le panga a si lai. Na bia cu ka ke caah meiinn a si, ka lam caah ceunak a si. Kum khat ah voikhat te kan neihmi Baibal Sunday kan phak tikah hin Pathian Bia kan sinah a phakpitu kan missionary hna, Baibal kanmah holh tein a kan lehpiaktu, kan pale hna a kan tawlrelpiaktu, print a kan thohpiaktu vialte hika hmun in upatnak kan pek hna, lam a hruaitu hna Pathian zong kan thangṭhat i tuzing ah thawngṭha i hrawmmi nan dihlak cung zongah lunglawmhnak chim cawk lo kan nei. Baibal hi uk sawmruk le ukruk ai fonhmi a si i duhmi ca paoh a tling tiah ti khawh a si. Siangngakchia pakhat caah library cu um lo awk ṭhalo in fim a kan chimtu le lam a kan hruaitu a si tawn bantukin Khrihfami hna caah Baibal cu fim a kan chimtu le lam a kan hruaitu kan library bantuk a si caah kan dihlak tein rel ṭhan dingah sawm kan duh hna. Minung kan nunnak ah hin kan theih duh bikmi hi kan hmailei kong a si. Kan theih khawh lo bikmi zong hi kan hmailei kong a si. Thaizing ah zeitluk kan cang la, kip tu ah zei kan cang lai, tiah ahohmanh nih kan hngal kho lo. Cucaah cun thasaram i khual a tlawngmi he an i lo tiah minung he ti a si tawn. Thasaram ah cun tlang ngan pipi ruah lo pipi in a hon chuak i horkuang thuk pipi a um tawn i cuticun lam tlau sual tikah ti um lonak hmun hna phak i thih a fawite tikah lamhruaitu tel loin khualtlawn khawh a si lo ti kha a si. Nihin kan vawleipi hi vawleicung kan nun chung zongah hin kan hmailei ah zeidah a cang lai ti kan hngalh lo caah lamhruaitu hi kan dihlak tein kan herhmi si cathiang nih atu nai kan rel bantukin na bia cu ka ke caah mei in a si ka lam caah ceunak a si a ti bantukin pathian bia hi lam a kan hruaitu pathian bia hi kan ke caah kan kephau a kan hruaitu ah ser ding kha tuzing ah sawm ṭhan kan duhmi hna a si David siangpahrang pa nih na bia cu ka ke caah mei in a si ka lam caah ceunak a si tiah a ti tikah hin a cunglei tunai kan relmi Baibal cacang a cunglei ah kan hon zoh tikah Salm sawmkua le pasarih khan kan hon zoh a si ahcun David nih hin Pathian phunglam a duhnak kong kha tampi a hon langhtermi kha a si. Zeitluk in dah na phunglam cu ka duh i chun nitlak in cu lawng cu ka ruat ko tiah a ti. Pathian phung le lam a duhnak kong chun nitlak in cu phung le lam a ruahnak kong kha a hon langhter. Cucu mithlachuak kan timi hna nih an sining zong kha a si. Salmfung kha cang khatnak kan rel a si ahcun miṭhalo hna khuakhannak ah ai tel lo i misual mi hna lam zong a zul lo i pathian a nehsawh mi hna sinah a thu lomi cu thluachuakmi an si cu nawlbia cu chun zan in an ruat tiah a ti mi thluachuak mi hna kan timi hna hi pathian nawlbia chun zan in a ruat mi hna kha an si i pathian nawlbia a duhtu hna kha an si tawn David siangpahrangpa nih a peh rih mi cu na nawlbia nih a zungzal in a ka umpi caah ka ral vialte nak in a ka fimter deuh a ti cun ka saya hna nakin hngalhnak a ka ngeihter deuh tiah a ti fawn cun na binung ka zulh tikah ziaza ṭhalo vialte kha ka hrial hna ziaza ṭhalo vialte kha ka hrial hna cucacun hi Pathian nawlbia, Pathian bia kan timi hi fim a kan chimtu a si i kan kalnak ding lamthluan ah kan hngalh khawh lomi a kan hngalhtertu a si i kan theih khawh lomi a kan theihtertu a si pinah thil ṭhalo, ziaza ṭhalo, a ding lomi sining vialte hrial khawhnak, huat khawhnak a kan petu hi Pathian bia a si. Cucaah cun David siangpahrang pa zong nih na bia cu ka ke caah mei ceu mei inn a si ka lam caah ceunak a si tiah a hun tinak kha si nihin ah kan nih zumtu vialte hna zong nih hin Pathian bia hi a thar in rel ṭhan in i nun kan i nunpi ṭhan a si ahcun nifatin kan nunnak ah lam a kan hmuhsaktu fim a kan chimtu thazang a kan petu asilai i thil ṭhalo ziaza ṭhalo nuncan ṭhalo chungin a kan khamhtu a kan hrialter khotu a si lai ti kha a pakhatnak ah van sawm van chim ka duhmi a si voikhat cu pastor pa a um i khual a tlawnnak ah lam a tlau. Lampi ah khan ramvai pa pakhat a hmuh i khoika dah kal na duh a ti tikah a kal duhnak khua kha a chimh ti a si. Cu ramvai pa nih cun a hika hrawng hi cu ram kan vaih tawnnak si caah keimah nih ka hngalh keimah nih kan kalpi lai tiah a ti. Ramvai pa hnulei cu a zulh. An kal cuahmah tikah tupi chungah an van lut deuh deuh tikah pastor pa kha a thinphang ziah kan tlau ko cang lo ma tu hi ziah khua lei ah panh lo um pei tupi lei kan panh ko hi tiah a thin a phang cu lio ah ramvai pa nih a timi cu na thinphang hlah keimah hi ka zul ko keimah hi na lam cu ka si keimah nih kan kalpi lai nai tinak hmun kan phan ko lai tiah a ti tikah hnangam tein a hnu cun a zulh i pastor pa ai tinhnak khua cu an phan ti a si hon langhter kan duhmi cu Bawi Jesuh Khrih zong nih hin Johan thawngtha hleilinak paruk kan zoh siah cun kei cu lam le biatak le nunnak ka si keimah hi pa sin phaknak lam cu ka si tiah cathiang chungah fiang tein a kan ti Johan thawngṭah pakhatnak hleilinak kan zoh siah cun bia cu tisa ah a cang a timi kha kan Bawipa Jesuh Khrih kha a si cucahcun Kan Bawipa Jesuh Khrih lam a simi bia a simi hi kan zulh tikah pa sinah phak khawh a si. Kan i tinhmi vancung ram kan thih hnu kan i tinhmi vancung ram zong kha va phak khawh a si. Cucaah cun Pathian bia hi vancung lam a kan hmuhsaktu a si i Pathian bia hi pa sinah kan phak khawhnak dingah lam a kan hmuhsaktu a si cucacun tuzing caan ah hi a nungmi Pathian bia Pathian i thaw a chuahhnawhmi Pathian i thlua a chuahmi a nungmi Pathian bia hi relin i nunpi ve in chun he zan he ruat in nifatin kar kan hlan i kan ke cah mei in kan lam caah ceunak a kan petu ah kan i ser a si ahcun Pathian sin a kan phaktertu a si ko cucacun atu zing bantuk Bible Sunday ah hin Pathian bia cu kan ke ca mei ceu siter hna usih kan lam caah ceunak ah ser ṭhan in kan nunnak ah nifatin rel in